ברוכים הבאים. יעצט גיי איך טרייען צו אדרעסן א קאממענט, כ'בין נישט זיכער צו ס'איז א קוועשן אדער א קאממענט, עקטשולי ס'איז א קאממענט מיט א קוועשן אויסגעמישט, וואס א איד שיקט אריין אזוי, איך האב איינמאל געהאט א שמועס דא אויף קול מבשר איבער די וועגן חתונה מאכן, האב איך דעמאלטס גענומען א משל פון הונדערט טויזנט דאלער, אז למשל ס'קאסט הונדערט טויזנט דאלער צו חתונה מאכן, און אונז האבן גענוצט א פיינענשעל קאלקולעיטער צו אויסרעכענען מער ווייניגער וויפיל געלט מען דארף אריינלייגן, טענה'ט דער איד, קודם נאך אלע ברכות וואס אמן אמן אמן אמן ס'זאל זיין מיט הויפענעס הצלחה, און בפרט רעדט ער פון די לעצטע צוויי שמועסן, אבער בקיצור ער רעדט פון די שמועס וואס מ'האט גערעדט פון חתונה מאכן, און איך האב דערמאנט דארט אגב'דיג אז ווי פריער מ'פאנגט אן אוועקצולייגן געלט אלץ ווייניגער דארף זיין די חודש'ליכע פעימענטס פאר די גאנצע אַכצן יאר מען רעדט פארשטייט זיך ווען מען רעכנט אויף א קינד'ס חתונה וואס מען האפט אז די קינד העט חתונה האבן ביי די אכצן יאר, און ווי פריער מען פאנגט אן אוועקצולייגן אלץ ווייניגער געלט דארף מען אוועקלייגן יעדע חודש, פארשטייט זיך אויב די אויב נישט קענסטו דיך אוועקלייגן אלעס א מינוט פאר די חתונה, יא נעם די גאנצע הונדערט טויזנט דאלער לייג עס אוועק. דער איד טענה'ט אבער אז איך האב עס דערמאנט אגב'דיג, אבער ס'מאכט א ריזיגע חילוק ווען ס'קומט צו א קינדער געבענטשטע משפחה. מ'האט כנהי' נאר א שטוב מיט קינדער און מ'דארף פאר יעדן איינעם אוועקלייגן געלט, הונדערט פראצענט. ווען מענטשן הערן די שמועס, זייער אסאך מאל איז דא מענטשן וואס זיי הערן אז ווען זיי האבן קינדער פון זעקס זיבן אכט יאר, מיט בעיביס פון אפאר חדשים אלט, און די חילוק איז, געווענליך ביי א זעקס חדשים די ביי א זעקס יעריגע קינד העט מען דארפן אוועק לייגן לאמיר זאגן פיר פינעף הונדערט דאלער א חודש פאר די זעלבע זאך צו קענען אקאמפלישן פאר א בעיבי מיט צוויי דריי הונדערט דאלער א חודש אויס ווי שפעטער ס'איז אלץ מער מאכט עס אויס סאו צו אויסשטופן פאר מארגן איז נישט די סעלושען מ'דארף אנהייבן ווי פריער און אויב עפעס וואלט מען שוין ווען מ'וואלט ווען געקענט וואלט מען געדארפט אנהייבן נאך פאר מ'האט די בעיבי אפילו אבער ד ד ס'איז זיכער א וויכטיגע נקודה, און כ'ס'איז נישט געווען אגב'דיג, ס'קען זיין אז ס'איז געווען אין א גאנצע שמועס האט עס אויסגעזען אגב'דיג, אבער ס'איז זייער וויכטיג ווי א טאג פריער דו פאנגסט אן, א טאג, אקעי, ווער נישט יעצט משוגע, גיי נישט אויף די נערוון, אבער ווי א חודש פריער, א יאר פריער דו פאנגסט אן, אלץ גרינגער גייט עס זיין פאר דיך אין די לאנג טערם. אקעי, דאס איז איין נקודה וואס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך, כ'אגרי מיט דיך הונדערט פראצענט. והשנית. די ציפער פון הונדערט אלפים פאר א חתונה איז יעצט טו טאוזענד טווענטי פאר, טו טאוזענד טווענטי פייוו אבער מיט אינפלאציע פארט עס גאר שטארק ארויף אפילו מ'האלט זיך צו די יעצטיגע סטייל. אזוי טענה'ט דער איד וואס ס'שיקט אריין די קוועשטן, און איך האב עס אויך דערמאנט, אבער נישט גענוג. אגב'דיג, די סיבה פארוואס כ'האב נישט גערעדט פון עס צו סאך איז, ווייל זייער אסאך מענטשן איז דא וואס, די פעקט פון הונדערט אלפים אן אינפלעישן אדער די פעקט פון די יעצטיגע הוצאות אן אינפלעישן איז גענוג א ריזיגע נאמבער אז ס'איז אזוי ווי הלוואי זאלן זיי דאס טון. ווען זיי טוען אלעס וואס זיי קענען טון פאר דעם, איז נאכדעם דו ווילסט גיין א סטעפ ווייטער און דו ווילסט און דו ווילסט אוועק לייגן געלט אז ס'זאל זיין אינפלעישן אינפלעישן אדזשאסטעד, הונדערט פראצענט ס'איז וויכטיג, אבער איך האב נישט געוואלט עס דערמאנען אין יענע שמועס ווייל כ'האב געוואלט עקסטער האבן א שמועס פון דעם אויסצורעכענען בעיסד אויף אינפלעישן, און דאס וויל איך נעמען די נעקסטע פאר מינוט און ארומרעדן וואס מיינט חתונה מאכן א קינד, אויב דו קוקסט אויף אינפלעישן, און די זאך איז אז יעדע מאל וואס מען קוקט אויף א זאך פון להבא וואס ס'גייט זיין פון די אסד, איז זייער שווער צו וויסן וואס ס'גייט עכט זיין, איך ווייס דאך נישט וואס ס'גייט עכט זיין. סאו ס'איז זייער שווער צו זאגן, און ווען מען רעדט מיט מענטשן וואס ס'גייט זיין, אויב רעדט מען פון גוטע נייעס איז יעדער איינער דארט, יא אוודאי, קוק הער, וויפיל קאסט צו קויפן א דירה? דו ווייסט אז די פרייזן וואס עס קאסט היינט צו קויפן א דירה, ווען דו זאגסט פאר איינעם פאר צען יאר צוריק וואס עס גייט קאסטן וואלט ער דיך נישט געקענט רעדן צו דיר פון דעם. אבער ווען דו זאגסט אים ווען ער קויפט די דירה וויפיל דיין דירה גייט ווערט זיין, יא, אוודאי, הונדערט פראצענט. סאו איך קויף א דירה פאר א מיליאן דאלער, און דו זאגסט מיר דו ווייסט אז ביז צען יאר ארום קען די דירה ווערט זיין צען מיליאן דאלער. אקעי, איך קען הערן, איך קען הערן, ס'איז גאנץ געשמאק צו הערן. אבער ווען דו זאגסט מיר, די זעלבע מענטש, זאגסט מיך, קויף יעצט די דירה פאר א מיליאן דאלער ווייל צען יאר ארום קען עס ווערט זיין צען מיליאן דאלער. נע, ס'איז נישט מעגליך, ס'קען נישט זיין. סאו אזוי איז א מענטש'ס מח איז געפראגרעמט זייער אסאך מאל אז ער הערט נאר דאס וואס ער וויל הערן, דאס וואס ער וויל נישט הערן טרייט ער נישט וויסנדיג צו מאכן פון עס. סאו ווען איך קום דיר זאגן לייג אוועק צוויי און דריי הונדערט דאלער א חודש אזוי זאלסט האבן הונדערט טויזנט דאלער ווען דיין קינד האט חתונה, אקעי ס'איז מאכט סענס, כ'על אוועק לייגן געלט און ס'וועט וואקסן און כ'על האבן געלט ווען כ'מאך חתונה, ביוטיפול, ס'איז זייער א שיינע זאך, דער מענטש קען מיטגיין מיט עס. אבער ווען איך פאנג אים אן צו זאגן דו ווייסט אז א חתונה גייט קאסטן איין טאג צוויי הונדערט טויזענט דאלער, ע ע ע וואס איז נישט מעגליך, צוויי הונדערט טויזענט דאלער משיח העט אוודאי דא זיין פארדעם, יא משיח זאל דא זיין אוודאי, אבער א חתונה קען נאך אלץ קאסטן צוויי הונדערט טויזענט דאלער, סאו עס איז א וויכטיגע זאך זאלסט עס וויסן, סאו.

אבער וויפיל גייט קאסטן א חתונה אכצן יאר ארום? און איך זאג ענק איין זאך, וואטעווער די נאמבער איז גייסטו נישט קענען מאכן קיין סענס פון עס, באט ס'האט גאר גארנישט צו טון מיט סענס, די מציאות הדברים שטעלט זיך ארויס ווען ס'איז, בשעת איך רעקארד דאס מאכט אויך נישט קיין סענס וויפיל אייער קאסט, און לאמיר האפן אז אז אז ס'זאל זיין גוט פאר אלע אידן, לאמיר עס דא לאזן ביי דעם. סאו וויפיל גייט קאסטן א חתונה אַכצן יאר ארום? די ערשטע זאך וויאזוי איך וויל דאס אויסרעכענען איז, איך וויל דיר ווייזן וויאזוי רעכנסטו אויס די רעיט אף אינפלעישן אויף חתונה מאכן די לעצטע אַכצן יאר. סאו. מענטשן מאכן א גרויסע גרויסע טעות ווען ס'קומט צו אינפלעישן. מענטשן מיינען אז אינפלעישן מיינט אז א באטל מילך קאסט היינט טייערער ווי ס'האט אמאל געקאסט. איך וויל נישט זאגן אייער ווייל דעמאלטס איז שוין טאקע טאקע א ריזיגע נומבער. אבער אין דזשענערל אינפלעישן מיינט נישט נאר אז א זאך וואס מ'האט אמאל געקויפט פאר אזויפיל געלט קאסט צאלט מען היינט אזויפיל געלט. דאס איז איין חלק פון אינפלעישן. די גרעסטע חלק פון אינפלעישן איז די אינפלעישן וואס איז דא ביי יעדע קאמיוניטי א עקסטערע אינפלעישן, יעדע יעדע שטאט א עקסטערע אינפלעישן, יעדע לאנד, יעדע אינדוסטרי, יעדע משפחה און יעדע מענטש, יעדער האט זיך זיין עקסטערע אינפלעישן, למשל די מענשטן, וואס יעדע מאל וואס זיי זעען א נייע אדווערטייזמענט אין די צייטונגען מוזן זיי עס לויפן קויפן, האבן איין מינוט פלעשן. א מענטש וואס איז מסתפק במועט, ער דארף נישט גארנישט, ער איז צופרידן וואס דער אייבערשטער גיבט אים און ער וויל נישט האבן וואס יעדער איינער האט, ער קויפט נישט זאכן נאר צו געפעלן פאר יענעם, ער האט א צווייטע אינפלעשן, איינער וואס מוז אייביג האבן די שענסטע און בעסטע קאר, האט איין מין אינפלעישן. איינער וואס ס'דארף פשוט פיר רעדלעך ס'זאל אים קענען טראגן פון פוינט עי צו פוינט בי, איז א אנדערע מין אינפלעישן. דאס איז אלעס אויפן הלך ילך פון יעדן טאג, מדי יום ביומו. אבער ווען ס'קומט צו חתונה מאכן, איז עס אויף אסאך א ריזיגערע פארנעם. איינער וואס מחמת איזה סיבה שיהיה, האט איינער אפגעמאכט אז מ'דארף האבן א טען מען בענד ביי א חתונה מיט מיט. דריי גרופס פון זינגערס חסידישע מיט מיט ליטווישע מיט ספרדישע און ס'דארף זיך אריין בלענדן די חסידישע מיט די ספרדישע מיט די ליטווישע אינמיטן אז אלס א הארמעני אויס און ס'דארף זיין א עקסטערע גרופ און יעדער איינער וואס ס'שטייט אויפן סטעידש מוז זיין אנגעטון אויף א אנדערע מינע וועג און דאס איז אלעס נאר אויב ס'נישט חודש אדר אויב ס'חודש אדר דארף מען צושטעלן א געוויסע יוניפארם פון פארשטעלעכטס פאר יעדן איינער וואס ס'שטייט אויפן סטעידזש, ווייל אויב מ'גייט דאס נישט טוהן, וויאזוי קען מען נעבעך פארשעמען א אומשולדיגע חתן, וואס איז ער נעבעך שולדיג, אלע זיינע חברים האבן אזא חתונה, און און און און כ'מיין די חתן האט רחמנא לצלן א גאנצן לעבן, ער גייט ער געדענקען וואס די טאטע האט פאר אים געטוהן, וואס די מחותן האט פאר אים געטוהן, ער האט אים געגעבן א מורא'דיגע פשוט'ע חתונה, ס'קען זיין ליצנות'דיג וויאזוי איך רעד, אבער לייג אוועק די רעקארדינג און הער עס נאכאמאל צען יאר ארום, איך וועל נישט זיין סורפרייזט אז דאס איז די סטענדערד צען יאר ארום, איך האב נישט קיין אהנונג וואס ס'גייט זיין, סאו. פאר אזא מענטש, און יא, כ'רעד שוין נישט פון די שטריימל, כ'רעד שוין נישט פון די שטריימל, קען זיין אז די סטייל וואס מען בויעט, כ'ווייס נישט, בילדינגס גייט אפשר אנהייבן צו זיין א מינימום פון צוואַנציק שטאק א בילדינג, און אויב ביי א מינימום פון אַכט שטאק א בילדינג מוז זיין א דריי שטאקיגע שטריימל, אפשר ביי צוואנציג שטאקיגע בילדינג מוז זיין א מינימום פון זעקס שטאק א שטריימל איך ווייס דאך נישט עס קען זיין אז וואטעווער אקעי גענוג געווען מיט די שטותים סאו ווען די קוקסט אויף די זאכן דאס איז א דיפרענט טייפ אוו אינפלעישן וואס אפילו אויב איך גיי דיר ווייזן אז די לעצטע צען יאר איז אינפלעישן געווען א געוויסע פערסענט קען זיין אז די נעקסטע צען יאר גייט אינפלעישן זיין בכלל א אנדערע פערסענט לויט די סטענדערד פון די פון די עולם גולם לאמיר עס אנרופן אקעי סאו לאמיר זעהן קודם וואס איז געווען די לעצטע אכצן יאר אינפלעישן וויפיל האט געקאסט צו חתונה מאכן א קינד אכצן יאר צוריק איך רעד יעצט א פשוטע סטענדערד איך רעד נישט יעצט פון איינער וואס האט זיך אויפגעריסן איך רעד נישט איינער וואס ס'דארף זיין מער פון יעדן איינעם וואס ס'דארף לאזן וויסן פאר יעדן איינעם אז ווער איך בין איך רעד נישט יעצט פון דעם איך רעד א פשוטע חתונה די מענטש וואס ס'מאכט היינט חתונה פאר הונדערט טויזענט דאלער א חתונה, די חתונה מאכט קאסט אים הונדערט טויזענט דאלער, וויפיל האט אים עס געקאסט אַכצן יאר צוריק? וואס איז די ענפער? האסט א ענפער פאר דעם? ס'איז זייער שווער צו זאגן באמת וואס די ענפער איז, באט איך מיין, אויב איך בין, אויב איך געדענק גוט, מיין איך אז די נאמבער איז געווען פופציג זעכציג טויזענט דאלער. בערך האלב. סאו וויפיל איז די אינפלעישן רעיט? לאמיר נעמען א משל פון פופציג טויזנט דאלער פרויען צו מאכן די נומבער סטרעיט, יעדער איינער קען עס גיין אליין אויסרעכענען נאכדעם, כ'וועל ווייזן וויאזוי איך רעכן עס אויס, און פארשטיי וויאזוי אינפלעישן איז געווען, אזוי וועסטו קענען קוקן אויף ווייטער. סאו וויפיל איז פופציג טויזנט דאלער? אכצן יאר צוריק צו הונדערט טויזענט דאלער יעצט. אקעי? וויפיל איז די רעיט? אסאך אירע גייען זאגן וואס הייסט א הונדערט פראצענט? ניין ס'איז נישט הונדערט פראצענט ווייל ס'איז הונדערט פראצענט אויף איין מאל די גאנצע צען יאר. אבער ס'איז נישט הונדערט פראצענט ווען די קוקסט פער יאר וויפיל איז געווען די אינפלעישאן רעיט פער יאר. סאו איך גיי דיר זאגן וויאזוי ס'איז, איך וועל דיר אויסרעכנט לערנען וויאזוי מ'רעכנט עס אויס. סאו איך גיי נעמען דא א פיינענשעל קאלקולעיטער און איך גיי אריין לייגן, אקעי? געדענק נאך, געדענקסט נאך פון די פאריגע שמועס, האף איך, מען דארף לייגן דריי נאמבערס כדי צו באקומען די פערדע נאמבער. די ערשטע נאמבער וואס איך גיי לייגן איז פופציג טויזנט דאלער אלס פרעזענט וועליו. פופציג טויזנט דאלער מיינט אכצן יאר צוריק איז עפעס געווען פופציג טויזנט דאלער. פיוטשער וועליו גייט זיין הונדערט טויזנט דאלער ווייל אַכט יאר אַכצן יאר שפעטער איז די וועליו פון דעם הונדערט טויזנט דאלער דאס מיינט אין אנדערע ווערטער ווען איך נעם ווען א חתונה פעקעדזש פאר אַכצן יאר צוריק האב איך געדארפט אריינלייגן פאר דעם פופציג טויזנט דאלער און איך באקום פאר דעם די זעלבע פעקעדזש וויאזוי די סטענדערד איז היינט אַכצן יאר שפעטער מיינט עס הונדערט טויזנט דאלער. און דאס איז א פיריעד פון אַכצן יאר און איך וויל וויסן וויפיל אינטרעסט איז האט געדארפט מיין געלט וואקסן יעדע יאר און דאס בעט איך די קאלקעלעיטער זאל מיך זאגן און דאס קומט אויס בערך פֿיר פראצענט דאס מיינט אז די עוורידזש אינפלעישאן רעיט איז געווען פֿיר פראצענט א יאר סאו אויב וואלט איך ווען גענומען פֿופֿציק טויזנט דאלער אַכצן יאר צוריק און איך וואלט עס ערגעץ אוועקגעלייגט פאר פֿיר פראצענט און וואלט איך יעצט, אכצן יאר שפעטער, געקענט פון דארטן ארויסנעמען הונדערט טויזנט דאלער. איינמאל דו פארשטייסט דאס, איז וואס איך זאג דיר אז ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז זיכער נישט ריכטיג, די אינפלעישן איז געווען סאך מער פון דעם, באט לאמיר נאר נעמען אלס א משל, איינמאל דו פארשטייסט דאס, ווילסטו יעצט נעמען די זעלבע עקזעקט סיסטעם, און קוקן אויף די פארווערד, אויף די פיוטשער, אויף די עתיד. יעצט גיי איך נעמען די זעלבע זאך און איך גיי מאכן אנשטאטס פופציג טויזנט דאלער גיי איך מאכן הונדערט טויזנט דאלער, סאו איך נעם יעצט הונדערט טויזנט דאלער און איך לייג די הונדערט טויזנט דאלער אוועק פאר די צווייטע פיס אוו אינפארמעישן איך לייג עס אוועק פאר אַכצן יאר, די דריטע פיס אוו אינפארמעישן איז אז ס'גייט וואקסן פֿיר פראצענט, און איך בעט די קאלקעלעיטער זאל מיר זאגן וויפיל ס'גייט זיין אין אַכצן יאר ארום. אקעי? יעצט עכט איז זייער זייער פשוט די וואס איך האב געמאכט דא, ווייל טראכט אריין, אויב פון אַכצן יאר צוריק ביז יעצט איז עס געווען הונדערט פראצענט געטוישט, פופציג טויזנט דאלער א חתונה פעקעדזש אַכצן יאר צוריק, הונדערט טויזנט דאלער יעצט, מיינט עס אז אַכצן יאר ארום גייט עס זיין צוויי הונדערט טויזנט דאלער אקעי די זאגן ס'גייט נישט ארויף מיט פופציג טויזנט דאלער אין אַכצן יאר ס'דאפלט זיך אין אַכצן יאר סיי ווייל פרייזן גייען ארויף און סיי ווייל די פעקעדזשעס גייען ארויף סאו דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז ס'איז אויב אַכצן יאר צוריק איז געווען פופציג און יעצט הונדערט איז צו עקספעקטן אז אַכצן יאר ארום גייט א חתונה קאסטן כ'רעד יעצט פון א סטענדערט פעקעדזש צוויי הונדערט טויזנט דאלער, און איך ווייס ווען מ'זאגט דאס פאר מענטשן זאגן זיי, וואס? צוויי הונדערט טויזנט דאלער א סטענדערט פעקעדזש און חתונה מאכן? ס'קען נישט זיין! איך בין מסכים מיט דיך אז ס'קען נישט זיין, און איך געדענק אויכעט אז תשענ האט נישט געקענט זיין אז ס'גייט אמאל זיין תשפ אבער ס'געווארן, און די זעלבע זאך האט פאר פאר דרייסיג יאר צוריק נישט געמאכט קיין סענס אז א איד גייט ספענדן הונדערט טויזנט דאלער אויף א ביליגע חתונה, אבער ס'קען זיין און ס'איז געשען און דאס קען אויך זיין. יעצט איך האף אז עס וועט נישט געשען, איך האף אז מענטשן וועלן באקומען שכל און אנהייבן צו חתונה מאכן פאר נארמאל, און די פעקעדזשעס וועלן אראפגיין, באט כדי צוריקצוגיין צו די איד'ס קוועסטשן, וויאזוי קוקט מען אויף אינפלעישן, איז דאס די וועג וויאזוי מען קוקט? טאמער דו ווילסט עס מאכן קאמפליקעיטעד נעם א קאלקולעיטער, דאס איז נישט קיין קאמפליקעיטעד באט נישט פאר יעדעם איז עס סימפל. אויב דו ווילסט עס אבער מאכן סופער סימפל, גיי פשוט און קוק ווען איז געווען בערך האלב די פרייז פון יעצט, און נעם פשוט די זעלבע סכום יארן און גיי פאר די פיוטשער, וועסטו זען וויפיל ס'גייט זיין פאר די אין די פיוטשער אויף די אנדערע אויף די נעקסטע אכצן יאר אזוי ווי אונז האמיר געשמועסט. נישט פארגעסן אויב דו ווילסט שיקן א טעקסט מיר ענטפערן דיינע קוועשטענס קענסטו שיקן צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, קענסט אויך שיקן די נאמבער וואן דארט צו באקומען אינפארמעישן וועגן א קאמיוניטי וואס אונז העלפט מיר בעזר השם הענדס אן מיט הדרכה אויף פיינענסעס פאר די קאמיוניטי מעמבערס. און ווי אויך די אנדערע פראגרעמס וואס אין סאמער. די עיקר איז גייסט אהער גייסט אהין זאלסטו זען אסאך אסאך נחת פון אלע קינדער און מיט הרחבת הדעת און זאלסט טון די ריכטיגע זאך און אייבערשטנס הילף צו מצליח זיין פיינענשעלי.